O'n i, o'n i jyst eisiau siarad mwy amdan Caerdydd a, ac amdan nes di dyfu fyny hefyd. Oedd brawd yn nhad, yr Athro Jarman, wedi symud i Gaerdydd e, i'r brifysgol, a dwi'n meddwl oedd nawch yn nhad oedd e yn awyddus i ddod lawr i Gaerdydd. Ac ni wedi cael fy Cardiff City yn y First Division pryd ni. Ac, ond um, mi oedd canol y 50au yn gyfnod lle oedd, um, nid y Cymru cyntaf, ond mi oedd yna dueddiad mawr o i greu y bourgeoisie newydd ma mewn ffordd oedd yn mynd i ddigwydd ac um, byddwn ni lawr a byw efo yn, um, yr ochr jam mae'n y Past Turton Gardens oh, right. tîm anferth fi'n cofio hwnna ac y parc jyst i fas a wedyn ddawn ni symud i i Brook Street yn Riverside ac um, tîm, tîm modern oedd wedi cael ei adeiladu ar ôl rhyfel achos oedd wedi cael ei bomio, oedd Riverside wedi cael ei bomio yn eitha yeah. uchel. A Bevel Street wedi cael ei a Mark Street. A'r um, gyfrol mae fi'n sgrifennu, The Cold Stream and the Terrace. Um, cyfres o vignettes ydi o, a mae rhai o'r penodau maen nhw'n ffe, uh, ffeithiol, hynny yw maen nhw'n uh, cyfrolau am logistics y symud lawr ac yn y blaen. Ond ar yr un pryd, mae yna um, penodau am yr ysgol, ysgol Gymraeg Bryn Tal, a wedi cael ei sefydlu gan y 50au, a'r capel Hel y Croes, ac sefydliadau fel yma. Ac, um, a hefyd, wrth gwrs, o'n i'n pryd yn neud yn teledu pan o'n i'n bachgen oedd y Land of Song efo Ivan Manuel Oedd y Pontcanna Children's Choir, oedd e. a fi ar y chwaer i'r cyfweliad ta, detholiad. Ac oedd hwnna'n brofiad achos oedd yn mynd mas yn y byw bob mis a, o, o Gardydd, achos yr i saith. Felly oedd y studio yn llawn o torion, e, cantorion, cerddorfa, anifeiliaid, plant. Ac rhywsut neu gilydd oedd yn gweithio. Ond yn nhermau pethau fel y sefydliadau fel yr ysgol, um, oedd e ddim llawer o bobl yn siarad Cymraeg yn Nghaerdydd a'r pryd oedd Caerdydd yn eitha anti-Cymraeg. Ac um, tra waith am hynny, oedd wedi ddim yn mynd i'r i'r ysgol ar y bus, o'n i'n mynd mewn hen fans a oedden nhw'n defnyddio i um, ddosbarthu bwyd. A, a doedd ddim seddi yn y fe gwbl, so oedd lle, ta deg o blant yng nghefn y fan ma'n mynd, fel hyn, trio rolio gwmpas. A, a toedd neb yn meddwl ddwywaith amdano fe. Toedd dim health and safety, a dim i fel. Ond mi, Dwi'n cofio ysgol fi'n saf yn brofiad bryserus iawn, o'n i'n sefon saff iawn yna. Ac um, oedd o'n Gymreig iawn ac oedd A fi cael chwarae pêl-droed achos dyna fy hoff beth. Ac um, o'n i'n mynd i capel hefyd, ac oedd y, oedd y capel yn debyg i'r capel i dros Gymru i gyd ar y pryd. Um, pan oedd pawb yn dod allan o'r capel, oedd y dynion i gyd yn ei max e, achos pawb yn ffag, pawb yn smoco, ti'n Ac felly, oedd tu allan i'r capel oedd e'n bwysicach bron na pil yn digwydd tu fewn. Wrth gwrs. Pawb yn siarad gyda'r gweinidog. A... Ac oedd hwnna, fi'n cofio, oedd y cyferio fel Mini Street, oedd Ebenezer yn dre a Salem yn canter. A dwi'n cofio ar y pryd oedd nhw gyd yn llawn. Oedd llawer iawn o aelodau. Am siwr na hwnna ddoi sair, yn dweud. fe? Yes. Yeah. Yeah. Ac hefyd oedd y Casa Blanca Club mewn hen gapel Cymraeg. Yeah. Yes. Um, ac oedd hwnna'n rhywbeth o... Hwnna'n wir. Achos pan ddarin nhw ddymchel y capel, ddarin nhw um, ddarganfod cader eisteddfodol yn y festri. Reit. A chimo, a dweud, waw, oedd wedi bod yn... oedd wedi bod yn am blynyddoedd, so oedd rock and roll eich ben nhw.
Dwi'n cofio mynd i'r Casablanca pan o'n i'n 16 mlwydd oed. Lot rhy ifanc, really, fynd i'r fath le. Ond, um, uh, ond oedd wastad croeso yna. Yeah. O'n i byth yn teimlo bod y lle yn, yn fygythiol. O'n i'n rili really lycio um, sort of Loudon Square a yeah, yeah. a t'mod yr ardal yna doce sydd wel mae mae yna ond dyw e, dyw dyw e ddim yr un peth nawr. Ach, wrth gwrs oedd o'n oedd o'n le
uh, yn ôl y gyfraith oedd yn annibynnol oherwydd oedd y bobl oedd yn gweithio yna yn plismona um, y lle, nid yr heddlu. Yeah. Doedd y heddlu byth yn cadw o'n mewn. Felly, o'n i licio'r agwedd yna. Yeah. Ond pan na un peth pan o'n i'n ifanc oedd Phil Maynard a Graham Hemingway o The Band Ors o'r enw The Sun Also Rises oedd yn, oedd yn good band. Oedd yn rhedeg folk club yn Charles Street yn yr Estonian Club, Second Wave Folk Club. Nawr oedd hwnna'n bwysig i fi achos o'n i'n gallu mynd na pan o'n i'n 45 ac twa, heb unrhyw broblem gan fy rhieni. a gyda ffowc. So yn fyna nes i weld pobl fel John Renbourn, Bert Jansch, Martin Carthy, The Watersons, um, a'r bobl yma i gyd oedd yn dod i'r clwb. So oedd hwnna'n agoriad llygad mawr. Yeah. Ac um, ychydig nes ymlaen, pan nes i, pan nes i sgwennu barddoniaeth yn ifanc, tua, dechrau sgwennu tua 15, a nes i gyhoeddi

Ac oedd Peter pryd hynny yn rhedeg y Second Aeon magazine, oedd yn dod mas yn falle chwech gwaith y flwyddyn, sy'n siŵr. A nes i, o fel o'n i o gwmpas wedyn ar y pryd, nath e ddechrau clwb wythnosol ei two weekly fatha y barddoniaeth and the Marchioness of Bute. Nawr oedd y Marchioness of Bute rhywle

yn codi o'r llawr ac yn darllen ei barddoniaeth nhw. Ac o'n nhw'n cael gwesteion, uh, tyfo, fel Brian Patton a Jeff Nuttall a um, pobl uh, oedd ar y sîn pryd hynny. Ac uh, hefyd oedd gyda nhw um, broadsheet, no walls broadsheet, just darn mawr o bapur, it was to now cam e. You're up and coming, ti'n Ac, uh, wel, o'n i'n meddwl o'ch yna yn

Oedd y gig 'ma yn y Dre Newydd, a oedd teithio yn, yn aros pryd hynny achos oedd pob man mor bell, ac oedd ceir ddim yn mynd yn fast iawn, ti'n gwybod. Ac um, wrth i ni gyrraedd y Dre Newydd, a ni weld e, uh, poncho, guitar, het, ac oedd e jyst yn edrych, waw, ti'n gwybod, y Clint Eastwood. Ac um, dyna pryd ar ni gwrdd, 1968 oedd hi, Tachwedd. Ac erbyn Ionawr, Chwefror y flwyddyn nesaf, o'n i lawr yn, yn sgwennu cynnion ar efo fe. Ac cyn y bar merin, o'n i'n sgwennu efo fo um, ar gyfer peth maes i bedeth drwy'r mwg, oedd y rhaglen Um, os gwrwn ni wyth can, oeddwn ni'n galw fe'n opera werin neu rhywbeth fel la. Ond mi oedd y narratif y peth, ond cynniawn fel mwg a rhedeg i'r mynydd, cynniawn rhywbeth gwell i ddod. Cynniawn ffantastig.
Ie, yeah. cynniawn fel la. Hefyd, oeddwn ni'n um, sgwennu geir Cymraeg, uh, Brawd Houdini ac, ac uh, Cara Dristwch a pethau fel hyn. Yna, um, ond mae cost yn chwilio am outlets i wneud arian uh, ychwanegol. Ac um, felly, oedd yn edrych ar faint o arian oedd y gael ar y sîn Cymraeg ac yn y blaen, ac oedd yn meddwl, wel, beth am i ni i wneud trio, allan ni gael gigs fel unigolion a cael gigs gyda'n gilydd, ti'n Ac i feddwl, oedd Barry Menyn yn cael arian da pryd hynny. Of course. Amazing. Eto, oedd o'n brofiad da, ti'n Ac um, erbyn, ond erbyn uh, uh, Barry Menyn um, orffen, O'n i'n well into it a fi oedd oedd yr un mwyaf into it achos o'n i di, o'n i'n gwybod y pryd hynny wedyn sut i sgrifennu cynnion a a o'n i'n cymryd yn llawer mwy dwys nag oedd Mike a fe dim bach o joke i Mike, ti'n mo? Ond o'n i'n gweld i le bydde rhywbeth fel yna'n gallu mynd a fysa chi'n dechrau sgwennu cynnion iawn, lle, ti'n mo? A dwi'n iawn i feddwl oedd y ti yn y stiwdio pan oedd Huw Jones yn recordio Dŵr. Dŵr. Yeah, yeah. Yeah. Nes i lan... Um, o'n i'n ffrindiau gyda Huw Jones um, yn y cyfnod yna. Uh, oherwydd o'n i'n cwrdd â fe yn yr aelwyd ac uh, os oedd Huw Jones yn canu yn aml iawn oedd Huw Jones yn canu hefyd, ti'n mwyn? Ac oedd e ar un label um, Taldysg a Dafydd Iwan a hefyd. Oedd yn siarad lot am uh, moderneiddio um, y canu Cymraeg, y cynhyrchu Cymraeg, safon dechnegol yn holl bwysig. Um, ond oedd e'n, oedd e'n fachgen oedd yn gallu gwireddu pethau, oedd yn gallu cyflawni pethau. Yn ar y de, do'n i'n meddwl, ma, falle, so yna i drio recordio i weld beth yw. Ie. Ac um, ddaru y, y bachgen yma, Phil Maynard, o'n i'n sôn am o'r Folk Club. Um, efo fo nath uh, dywys fi a ffindio cerddorion ar gyfer y sesiwn gyntaf.

A Tish oedd e. Wow. So nath e gwrdd si a Tish tro cynta. Nath e wneud kind of... Nath e chwarae at a pimp o gynneuon a slai gitar a pethau. A wedyn ar ôl hynny, ddes i yn gyflym iawn, ddes i nabod Tish. Oedd na lot mewn cyfnod byr o amser, oedd na lot wedi digwydd. Ac oedd uh, pobl fel Television, Patti Smith, Talking Heads, ti'n mo, oedd y bandiau fel hyn. A New Wave o America. Yeah. Um, a ddech chi'n gwrando ar y fath yna. Yeah. A ni wedi cytanu rhwng Richmond hefyd, yeah. Modern Lovers. Wel, na beth oedd yn wahanol amdano chi i fi fel fan ifanc Oedd yn ymwybodol o punk a new wave uh, a'r, ar, ar bandiau American yn wedig. Um, oedd, oedd, oedd, oedd, oedd, oedd beth oedd y tî'n neud a, a wedyn oedd, oedd chi wedi cychwyn y, y cyngeneddwyr. Yeah. Um, oedd, oedd yn teimlo yn hollol wahanol mm. i'r pethau Cymraeg eraill oedd, oedd yn mynd ymlaen ac oedd yn Oedd yn fwy exciting yeah. rhywsut i, i, i, i fi yn yr adegau. A dwi'n dwi cofio dod lawr i Gaerdydd, cos dim o Gaerdydd ydw i'n reiddiol o Gaerffili, jyst mm. sy'n hmm. ugain munud i ffwrdd, ond byd gwahanol, really, yeah. cymoedd. Ond on byddwn ni'n neidio ar y tren, dod lawr i Gaerdydd, er mwyn, ar gyfer cerddoriaeth, really, a, a, a Caerdydd, Geraint Jarman, oedd y Caerdydd yma i, i bob pwrpas, ti'n modd, oedden ni'n gallu mynd lawr i Bute Town

Ac y peth efo t- tacsi tywyllwch yw y pedair can, Bourgeois Rock, y dyn oedd yn hoffi pornograffi, tacsi tywyllwch ac ambulance. Y pedair can yna oedd y caneuon uh, oedd mwy na'r cyffredin os ti'n os ti'n oh, oedd yn ag, agor lan yeah. style fi. Yeah. Uh, yeah. Achos ar ôl tra, just ar ôl wneud hwnna, a pethau fel just cael y barbariaid a Ethiopia Newydd a yeah. methu dal pwys yn, yn, yn dod. So, yn credu na yr album yna, Taxi, yn hynod bwysig o, o ran ein datblygiad ni o'r ffordd yn mynd i mewn. So. Oedd e, oedd, oedd, ar y pryd, i, i weddill Cymru, efallai, ti'n modd, yn, yeah. yn wedi, falle, lle oedd y, y sîn Gymraeg, oedd e'n wledig iawn, neu, neu, neu y gogledd, neu beth bynnag.

A bachgen o dyn o'r enw Des Bennett, ac oedd e'n ffantastig. Wel, fe nath um, recordio Clistia Cwn. A fo? Yn, yn Stacey Road, so, a, a yeah. dwi'n cofio mynd i Stacey Road, oh, nath Gavin Jarman recordio.
ac oedd e'n, oedd e'n, defnyddio cwmni ma o Burnley o'r enw AMS, a dethon nhw yn, yn reit fawr wedyn, oedd yn neud yeah, delays a reverbs. ac oedd gen nhw peirianwaith yna yeah. i, i tywod. A'r un, oedd, oedd taxi ar, ar 16 track, so oedd, yeah. oedd, oedd hwnna naid fawr.
Ond y bandiau reggae, really da. Yeah. Ac yeah. o'n lot o bandiau reggae o Jamaica neu o, o like, er,

Sut ti'n meddwl bod pethau dyddiau hyn yn Gaerdydd felly? Ydyn nhw wedi newid ar gorau ar gwaith? A dwi, mae'n ma, ma wahanol iawn, tydi, mae lle mae'n wahanol. Dwi ddim yn nabod Caerdydd nawr fel oedd ni. Right. A mae hynny'n amlwg achos tydi lot o fan oedd actually yna. Oedd y Caerdydd o'n i'n adnabod yn post-industrial yym felly oedd yym lle efo gwaith dir yy pobol mewn capiau mynd ar eu beiciau i gwaith... Ie. ...so lot o gerddorion yn gweithio yn yn dy gwaith di oherwydd odd o'n arian da ag odd y continental shifts o'n i'n gallu neud gigs a swopio shifts a bobl. Reit. So, mae'r hen Gaerdydd, um, wrth gwrs mae nhw wedi mynd, a dwi ddim eisiau bod yn sentimental amdano fe, na, ac yn betio menau amdano fe, ti'n fo, a dyheu am yr hen oedd e. A mae pethau, uh, fel oedd J.R. Jones yn dweud, mae mewn bywyd chi'n gadael pethau, a wedyn mewn bywyd mae pethau'n gadael chi. Ac dwi'n meddwl bod hwnna'n wir iawn.